Sou, an hei wier mer bei enger neier Opnahm, an zwar bei engem klengen Zwësche Let's Play, géing ech lo mol soen, vu Spin Tires, dem neien, ok neien, soe mer moudalen Offroad Simulator. Firwat ass lo hei ee bäikomm, Jeff, obwuel mer op Neue Freunde gemaach hunn? Dat ass e Kolleeg vu mir, dat ass e Kolleeg vu mir, de Scott. Ah, ok, ass et de Scott? Jo.

Et ass herrlech mat deem wiesentlescher Agrëff, gesäit awer nëmme gutt aus. Vun dohier musse mer elo d'Differential an den Allrad amaachen, fir dass mer duerch dee fette Bulli duerchkommen. Komm Jeff Allers, bleif du mol hannert mer. Wat du, wat mëss du? Also et wier nach net. Fuer du vir dann. Ok, ma ech fuer vir.
Ech muss zouginn, ech kennen d'Quad e bëssen. Dat läit och dorunner, well mer haut net immens vill Zäit hu fir opzehuelen. Vun dohier wäerte mer dat hei och net ganz packen. Mee et ass einfach nëmme fir iech e bësse sou an d'Welt vu Sprinter House eranzeféieren. Sou. Ah pass op, hanne kënnt eng kleng Bréck, eng grouss Bréck an dono kënnt eng kleng. Déi ass e bësse méi sauer. Ma dat geet, bréng mer.
Sou, elo hei net eroffalen, net eroffalen. O, o. O fuck, o schei. Ok, ech hu mol décke Schued geholl hei. Fuer dës ge. Ma et geet am Fong awer dorëms, a wou ass schonn hei d'Card? D'Card ass op F1. Mir mussen hei déi ganz Carte erkunden. Dat heescht, déi Plaze wou hei verdeckt sinn, mussen opgedeckt ginn. An do muss Holz higeliwwert ginn. Dat heescht, de Rescht muss mer alles opdecken. Vun dohier mengen ech net, dass mer haut alles matenee packen. Mee mir kënnen Iech jo e bësse weisen, wourems et geet. Mir kënnen hei och d'Luuten umaan, zack. An d'gesäit, also d'Grafik ass wierklech Genoss. Sou, Jeff, hei op der Bréck muss de dech riets halen, gell, well soss rutscht de säitlech erof. Wéi e Modus spille mir elo am Moment? De Simulator oder deen normalen?
Ass eng gutt Fro. Ech mengen ech hunn déi normalen agestallt.
Sou, hei düse mer elo mol hin der Hauptstrooss. Muss ech nach mol kucken. Ech géing soen mir kucke mol als éischt fir mol e puer Opdeckungen hei ze maachen, nee? Jo, jo. Vun dohier, ech ginn hei déi éischt mol iwwerhuelen. Muss muss ronderem fueren well da gesi mer och.
F1 ass Kart.
Mee ech hunn déck laang net méi gespillt.
Also et muss een déi eenzel Saachen opdecken a gläichzäiteg muss een aner aner Gefierer fannen. Hei ka mer erëm den Allrad ausmaachen, well hei brauche mer jo net onbedéngt da befestegter Strooss.
An et ass just bei héije Geschwindegkeeten ass de Camion ultraschäiss ze steieren. Se kënnt direkt an d'Schleideren. Mee dat sinn déi russesch déck Maschinnen hei, leck mech am Aarsch, gell. Oh, Da kënnt noemol en amerikanesche mat aféieren. Mee dat kënnt jo nach alles. Sou, elo rëm alles agesat an da fuer mer hei an de Bësch eran. Oh, ech mengen, hei komme mer net esou gutt duerch. Ah, dat wäert scho klappen. Zack, nee, houere Bam do, géi wech. Sou. Komm schon, komm schon. Ass e bësse lues den Toun am Spill. Kann ech den e bësse méi haart maachen? Einstellungen. Ah!
Mä mäin Toun ass ok. Sou, lo héiert ee mol eppes.

Do gesäit ee rem déi déi net erfare sinn an déi wou erfare sinn. Ech si grad e mega Bierg erof gefuer jo. An de Sëtzbänk kommen jo grad och scho fest. Nee et geet fenzeg. Sou hu mer et kéier an da musse mer kucke wou ass déi nächst Verdeckung. Do hu mer schonn hei d'Gefill sorry sou mee musse mer déi nächst Ver.

Jeff, bass du?
Jo, erëm ofgefall, gell? Also erëm ëmgefall, soe mer esou. Oh mäi Gott. Also schisse mol schonn, dass ech do net schief.
E Kolleg, wou ech ganz genau weess, dass dat voll wéi lach ass, da rifft mer grad un.
Jéi. Ech mengen, dat do kann ee bréngen. Moment, Dir héiert elo live. Ja, wat leeft? Oh Jérôme, bass de e bësse voll villäicht? Du bass grad live op Youtube. Wat sees de Mann? Ech si lo heem. Firwat? Well ech mar muss schaffe goe villäicht, nee? Natierlech sëtzt du doheem, du bass grad live op Youtube.

Ja. Jero, hun ech der grad gesot, ech hëlt op. Well et mech amuséiert, well et einfach cool ass. Bis mar, Jérôme. Ciao, he. Zensur déi ass wéi eng Ëffent leeft. Ah nee, ze gutt Leit hunn der just wahrscheinlech een ze vill op dech iwwer Duuscht geholl. Sou, mir hunn déi nächst Jeep fräigeschalt no där geiler Ënnerbriechung do. A mat där komme mer wesentlech méi séier, ah net duerch d'Graff-Gelänn, mee awer duerch e gudden Deel vum Gelänn. Mir si méi séier ënnerwee, soe mer sou. Fahrzeug wechseln, hu mer ons d'Velo geholl. An ass an, ah Motor, Motor starten.

Dat dat gleef ech der souguer. Ech wollt grad do zweemol eroffueren, weess de, iwwer den.
Ech ginn lo mol einfach déi nächst, nächste Punkt fräischalten, well mat dir gëtt dat näischt. Ech wollt dat och lo grad man. Stell der mol vir. Ech fäng schonn einfach hannen op d'Strooss. Dass ech mat der Jeep net alles vreckt kréien. Ok, do ass anscheinend e Bam, do kommen ech net duerch. Vläicht geet heiduerch. Dat hat ech och scho probéiert. Mee ech si cool, ech kann dat Schëff. Ouh, hei geet verdammt déif erof. Hei doduercher, zack. Bass du elo um Kapp vum Gegner?
Ohh, okay.
Souvill zu ech kann dat, hä?
Okay, also ech mengen, d'Jeepty kann ech ewechgeheien. Da géing ech soen, da setze mer emol enker zréck an da probéiere mer. Also do kënnt een net erof. Ah stëmmt, jo du muss do erof.
Jo du muss do erofer.
Stëmmt jo ass wouer. Du muss do do erofer. Op der anerer Säit ass nach souwäit ech weess eng aner Werkstatt. So, ech muss bezéck wat d'Werk. Ka sinn, ech hunn déi hei onwahrscheinlech gespillt ze nimmen, nee? Ech hat déi enker, souwäit ech weess, souwäit ech weess hat ech déi enker mam Déngens gebaut, mam, mam Déngens gespillt, mam Claude. Ech mengen de Scott ass grad da fortgefuer. Jo, de Scott huet schonn déck nun enger dru gehaang. Hien ass och scho.
Mee hues du him gesot, e soll matspillen? Nee, nee, hien ass einfach esou erakomm. Ok bon ech loossen dei einfach mol virfueren. Wees hien iwwerhaapt dass mir eng Opnahm hei hunn? Ech huelen en net, ech mengen net. Boah ze wäit haut du nach fuere gell, esou komme mer jo guer net virun. Oh dee Fuck dréit, dee Fuck bremst iwwerhaapt net, vläch bremsen d'Russen.
Boah ok mein zerfällt grad duerch d'Bréck mein Auto.

Muss da nun Nee, ech hun den.
Deen Hard, deen deen décken Déngen drop. Well mir mussen herno sou e mega. Déi Werkstatt wou. Huh? Hei geet awer net wei. Ah, de Werkstatt an mengst deen. Jo dach, hei geet weider. Deen Unhänger do.
Jo, du muss dee ganz groussen elo hei de Bierg erof kréien, dat weess ech.
Dat, jo, du fuers hannen op déi Werkstatt, nee? Ech si lo mol mat mengem Werkstatt. Oh, z'éischt gesprong a mäin Auto ass schonn am Vreck.
Jeff, mäin Auto ass vreckt! Ech probéieren, esou wäit wéi méiglech erofrullen ze loossen. Ech sinn am gaang hei de Bierg erof ze trëllen, déi Schlaang ewech. Ok, ech hänke lo ënnen am Bam fest.
Ah, do kënns de gefall, jo, ech gesinn. Maja, kanns de mech enker flécken?
Dat wär déck fein. An enke de Bam, enke vollen uga a mech rennen, sou de Bam wech drécken. Ok, wat wier.
Ech kann dech bei mir bei dir unhänken, bei mir unhänken, Mann a Mann. Ah, do stees de.
Jo, hänk mech mol un, da kann ech mech zur Säit erauszéien an enke flécken.

Jo. A lo?
Zack, ok, lo geet lass. Oh, huet grad opgehalen. So, waart, ech fuer virun, ok? Well ech muss, si vill méi séier ënnerwee. Chef? Jo, bon, waart, ech kucke mol. Jo, da waart, ech stellen en op d'Säit. Oh, leck mech am Schäiss, ass e Steng am Wee.
Dat huet sech erëm 10 Schaden geholl, gell? Waart, ech kommen, ech wëll e laanscht, ech wëll e laanscht, he. Schaff haut mat fueren. Oh gesteens. Ja ja ass no wéi vill Age? So hei si mega déi Bodenwellen also mei lues he. Jo ech hun déi schon ze spéit gespill. Du wars besser du géings dech zréck beamen an du géings de groussen Unhänger huelen, well ech gin haut d'Werkstatt fräischalten.
Soll ech? Ja, da muss du hei de Riese, da muss du de Bierger am Moulin erofen.
Da war schon mal länger. So, warte, ich muss mal gucken, wo schalten ich als nächstes frei. Du hast Verdeckung, okay, dann holen wir den mal. Bis da sind.
Ech freeë mech scho richteg drop. Vergiess et. Wouropper? Et gëtt jo bestëmmt esou. Ma dorobber. Déi déi Serpentinen do ze fueren, dat gëtt jo richteg cool bestëmmt. Oh, wat leeft elo?
Oh, wat leeft mat dir? Da muss ech mech emmer erauserzéien, dat kann jo net sinn. Sou, wéi geet et scho méi Winter? Ech kann net, ech hu keng Jeep bei. Mat F. Ass gutt. Nee, mat V an der Winde mengen ech geet och net.

Dofir muss Info fir Fräizëcher. Oh hei ass e Steewee. Dee gesäit immens sécher aus. Immens. Oh wat lo ass der rëm ausgaang den Horen. Joer Jeep gell.
Dass scheiss wanns der ëmmer ausgeet. Oh nee Jeff.

Gitt d'Kack Bréck déi Kleng. Voilà, déi ass gaang, ass gaang. Putain, Anscheinend kann d'Bréck och rasch afale, gell? Ja, ech war frou, wann ech da géing erauskommen. Fuck, dat ass gaang. Boah, huels du en décken Unhänger?

Du muss mer hin okay. Pass op well du fiers hei relativ géie biergof gell och. Hä do fiers de géi biergop gleef mer. Wéis du mam Claude net ouni Hëllef erop kommen. Hei huet der déi richteg Stroossen. An am beschte fuert der ëmmer duerch d'Waasser.

Ech probéieren elo vun der anerer Richtung aus opzedecken.
Jo da wees ech nämlech net wou d'Werkschafft steet. Ma déi ass direkt wanns de vun der Strooss weider fiers riit aus. Déi steet do. Ok. Sou kniedéif am Buedem dran, dat ass herrlech. Sou wou muss ech hin? Déi Strooss.

Da wäert der een Dee sinn, dee wou ech kann opdecken. Ech muss deen doten iergendwéi siche goen, gell? Ah, erëm réckgang. A rëm raus hei aus dem Buttek. Also dat heiten, dat si Camionen. Déi si gemaach, fir am Dreck ze fueren.

So an sou geet dat wéi eng Eent. Sou an zack geet weider hei. So mir mussen do hannen eppes opdecken, da fuere mer elo hei weider. Hues d'Werkstatt fonnt?
Bal jo, ech si bal dobäi. Ech loossen hei hannerop an da sinn ech wahrscheinlech do. Sou, an ech géing soen, mir gesinn ons da bei der nächster Folg vu Spilltires erëm da. Bis dann, he, ciao a merci fir d'Nokucken.
Chef, sou, Ady.
Allez.